Yo, me nuanom, eh, mepɛ sɛ nnɛ yɛkasa kakra na sɛ yɛdi nkɔmmɔ bi ɛfa ɛyɛ temper, how we can control our temper. Wote aseɛ? Ɛkwan yɛ bɛfa so a yɛbɛtumi a control yɛ temper. sɛ abufuo yɛbɛtumi acontrol no sɛ awieɛ ɛntumi nkɔfa nneɛma bi mmɛto yɛn. Ebia na asɛm bi na asi, ebi mpo a na wodi mu bem. Nanso woanhwɛ yie a abufuo ɛbɛtumi ama woayɛ nneɛma bi a asɛm a na wodi mu bem no o. woanhwɛ yie a wobɛdi mu fɔ. Abufuo yɛ adeɛ a ɛwɔ onipa dasani biara mu. Me nuanom, sɛ woyɛ ɔbaa o, sɛ ɔyɛ bɛrima o, nipa biara a wonam wiase, Nyankopɔn bɔɔ wo, ɔde abufuo hyɛ wo mu. Ɛduru baabi a abufuo tumi yɛ nneɛma bi yie. ɛtumi twitwa nneɛma bi so ɛtumi ma nneɛma bi ɛtumi ɛkɔ no n'akwan so saa pɛpɛɛpɛ na nyankopɔn de abufuo ɛyɛ den ɛhyɛ nnipa mu na wɔanhu ne control of temper anaasɛ the way a w'abufuo no sɛdeɛ ɛsi fa tumi kɔ ɛkɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi nso woantumi anhwɛ ne yie a ɛbɛtumi adi wo nya ɛbɛtumi ama woayɛ nneɛma bi a woanhwɛ yie a wobɛka sɛ bi koraa na ɛbaifoɔ bi but na ɛyɛ the way a wo ɛkwan a wonsi fa ɛhu Ntsi fa nkɔntrol w'abufuw na kɔfa saa nneɛma no de brɛ wo. Yɛkasa sei a, ɛyɛ a na yɛkasa kyerɛ bɛnyansafoɔ. Abufuo ma nipa bi tumi ku ne nyɔnko nipa bi. Abufukuro yi ara o, tumi ma obi yɛ adeɛ bi a ɛnni ho kwan sɛ nka ɔyɛ. Abufukuro yi ara ma ɛnnɛ yɛkasa yi. obi da fie ase abufuo nti. Wohu sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a sɛ woyɛ no adeɛ a ɔtena ase na wadwen sɛ a adeɛ yɛ asum asi ɔde yɛ mi nti ɛkwan bɛn so na mɛfa a mɛtumi de afan de solution ama saa asɛm no atumi ato bɛtwa obi nso wɔ hɔ a ɔni saa daagye no anaasɛ ɔni saa ɛberɛ no wo sɛ nipa yi na mekasa kyerɛ wo. Medi kan kasa mekasa kan ɛka kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn na ɔde abufuo hyɛɛ nipa mu. Enti obiara ɔyɛ abɔfra o, ɔyɛ panin o, ɔyɛ hwan o, abufuo hyɛ ne mu. But unless sɛ biribi asi anaasɛ obi ayɛ ne biribi ana sɛ nipa no n'abufuo no epie. Nanso ɛsɛ sɛ wohu ne control. Wohu sɛ abufuo nti Obi tumi fa tuo tumi bɔ ne yɔnko nipa. Abufuo nti o, obi ne ne yere anaasɛ obi ne ne kun na ɛte sɛ biribi asi sɛ obɛnya ntoboaseɛ akuulu asɛm no down ama watumi afind solution ama asɛm no to atwa. Abufuo a wantumi annya control nti no, abufuo no kɔwiee sɛ ebi koraa no waku ne kunu anaasɛ waku ne yere. Yɛtete nsɛm pii, obi wɔ hɔ a asɛm kakraa bi ɔne ne yere na wa- wa- watwe sekan awɔ ne yere na waku no. Obi wɔ hɔ nso a ne kunu na waku no because of wɔntumi ncontrol n'abufuo nti. Abufuo nti o, efiewura, obi te ne fie, tu Tu firi me fie, efie no wɔ me. Tenant nso bɛka kyerɛ no sɛ mesrɛ wo ma me mmerɛ kakra. Efie wura bu afu ɛsiane sɛ ɔnim sɛ fie no yɛ ne deɛ no korɛ sɛ fie no yɛ wo dea. Nanso yɛwɔ mmara kwan a sɛ wabufuo kɔ sɛn sɛ obi tew fie mpo na apɛ sɛ wɔntu a wotumi de ne kɔ police station sɛ asumasi ne time aso. Mmara ɛwɔ hɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛma no mmerɛ bi ma sɛ nipa no. wotu firi fie hɔ. Abufuo nti, efiewura su anaasɛ wɔde tuo bɔ tenant a wɔte ne dan mu. Abufuo nti o. Sɛ abufuo nti anaasɛ kyɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a abufuo tumi yɛ a, my sister. So wanhwɛ yie anaasɛ me brada so wanhwɛ yie a asɛm no na wodi mu bem nanso wanhwɛ yie de wokɔ akɔsi baabi a wankasa wobɛnu ho sɛ wiase wobaa asase wei so mese nyankopɔn de abufuo hyɛɛ nipa mu hwɛ nso obitumi wɔ hɔ na ɔyɛ adeɛ bi wotumi gyina so tumi kasa wote aseɛ ma saa ade no ɛtumi tɔ n'akwan mu yie ɛno nti na nyankopɔn de saa ade no hyɛ yɛ mu bɛkyɛ sɛ ohu kwan a wobɛfa so a wobɛkɔntro anaasɛ wobɛyi so no ɛnyɛ baabiara na ɛate Baabi wɔ hɔ a ɛsɛ ɔtena ase na wodwen ehu sɛ adeɛ na nipa no de yɛ me no mɛtumi de no afa mmara kwan so. Ɛni nkwan sɛ wogye ne nkwa mpo firi ne nsam. Ɛma bufuo awiɛ nkɔtɔ wo abufuo so. Ɛyɛ saa a, woda koraa a ɛde bɔne ɛba wo tirim. Hu kwan a wobɛfa so a wobɛkɔntro wo abufuo. Ɛdeɛn na obi de ayɛ wo? Tena ase na dwen sɛ Ɛsɛ sɛ mede nipa no sɔ sɛ mmara kwan so ɛsɛ sɛ mede ne fa so. Deɛ ɔyɛɛ na wonte ase a, ɛsɛ sɛ sɛ ne fɛrefoɔ bi anaasɛ obi mpo ana sɛ ɔbɛkɔ akɔpɛ nipa no kyɛw a, common sorry ɛtumi ma nneɛma biara ɛtutwa. Hu kwan a wobɛfa so a wobɛsɔlvo saa problem no na yi abufuo no afiri hɔ. Nnipa no bi wɔ hɔnom a wɔn ate anyhow. Ɔte asɛm no a na koma gye na de abufuo no abɛwura ne mu. Ɔnyɛɛ deɛ ɔreyɛ wieeɛ a ne ho ntɔɔ no. Sua abufuo, ɛkwan a wobɛfa so a wobɛkɔntro no. Ɛnte saa a, woanhwɛ yie a awieeɛ ɛkɔ akɔwie wo bɔne. Efiewura ɔno asi ne fie efie no yɛ ne dea mpo no, yɛde no akɔtom because of wantumi ankɔntro n'abufuo nti. Watutu abɔ bi aku no. Sɛ tu firi me fie. Ɛɛ mmara ɛda hɔ sɛ sɛ obi te wo fie a yɛma ne berɛ kakra. Ɔnte aseɛ a ɛsɛ ɔtumi de no kɔ ɛkɔma yɛfrɛ ne sɛn asraafoɔ na ɔmde ne fa mmara kwan so. Wone wo yere te, wone wo nua bi te, wone wo kun te. Apufuo nti ɔbaa bi tumi wɔ ɔno ankasa ne kun sekan. Bɛrima bi tumi wɔ ɔno ankasa ne yere sekan. Obi kura tumi ku ne ba. Abufuo nti o. Momma yɛnsua na yɛhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkontrol yɛabufuo. Yɛhu saa nneɛma wɔ yɛ bɛtumi aboa yɛn. Nyankopɔn amfa nhyia mu kwa. Because obu a na ɔsisiw. Adeɛ no wotumi sɛ adeɛ na obi di yɛ ɔno ɛya. Nti ɛduru baabi a ɛsɛ wo acte Acting no nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ woku nipa no anaasɛ yɛde no fa mmara kwan so. Fu abufuo no, fa no fa mmara kwan so. Ɛnye nipa no kra mfiri ne nsam. Ɛno nti na Nyankopɔn de saa ade no hyɛɛ yɛn mu. Because sɛ biribi bɛsi anaasɛ biribi bɛyɛ wo a, wonhwɛ sɛ saa dekode no ɛnyɛ dɛn, ɛnyɛ wo, ɛsɛ sɛ woate. Ɛyɛ nokorɛ, ɛhyɛ obiara mu. Nanso mom yɛnsua na yɛnhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛ control yɛ temper. Ɛnyɛ sɛ worekum obi na wode acontrol saa temper no. Wogye obi nkwa firi ne nsam na wode acontrol saa temper no. Wote aseɛ? Sɛ woku nipa no wie a, wohu sɛ woyɛ adeɛ no wie na wotena ase a wobɛka sɛ ah saa adeɛ yɛ kura meyɛ yɛ dɛn. Saa time no ɛyɛ atie voice bi ba. Onipa biara wo experience saa ade no. The moment a biribi bɛsi no, wobɛhu sɛ ɛne bi kasa kyerɛ hɛ tutuo no bɔ no. Wobɛhu sɛ bi nso tumi ka gyae fa no fa mmara so mmara kwan so. Sɛ woantumi antie wo inner voice no a wobɛyɛ bɔne. Saa deɛ wɔyɛ obiara bɔne biara a wokɔdi biribiara a wokɔyɛ biara no. ɛyɛ tie wo inner voice no ɛno na control nipa bɔne bi a wokɔdi biribi a wokɔyɛ abufuo wɔ hɔ sɛ dɛn wobɛhu sɛ woadwen anaasɛ biribi tumi kasa gu w'asom sɛ fa adeɛ sei fa bɔ ne kunu wobɛhu sɛ mm, ma mentwɛn na adeɛ memfa no mfa mmara kwan so ɛno nti wɔn a wɔn tie wɔn yi na voice no wobɛhu sɛ ade no a ɔrekɔyɛ no wagyae ɛnyɛ sɛ ɔsuro wo o but ɔtie ne inner voice no ɔtumi sɛ ade no a merekɔyɛ no ma mentwa so na memfa asumasi anaasɛ ɔbɛnten memfa no mfa mmara kwan so sua saa ade no moma yɛnsua yɛn nyinaa abufuo yɛ yɛn mu me a merekasa yi abufuo ɔyɛ ɔmu paa bibifoɔ a wobɛhu sɛ merekasa no anaasɛ me acte no Na ade no a nipa no reyɛ no, me mehu no sɛ ade no a ɔreyɛ no ɛmfa mmara kwan so. Eti mekasa a, ɛsɛ sɛ nipa no otie na ohu sɛ ade no a meyɛ no ɛnyɛ ɛno nti na nipa no ɔrekasa. But yɛmpɛ ntɛn ɛnaase yɛmpɛ ntɛm mmu atɛn. Wote aseɛ? Sorry. Yɛmpɛ ntɛm mmu atɛn sɛdeɛ Obi wɔ koraa no wakɔ wie adeɛ. Hwɛ abufuo o. Anaasɛ sɛ nipa yɛ pae korɔmfo korɔmfo ebi kura nyɛ nipa na ɛfae nso yɛde ato ne so. Obi tumi firi akyire baabi na ɔde abaa anaasɛ ɛboɔ na ɔde abɛbɔ ne tirim. Yɛnhu biara yɛhu Captain hwanhwan eh, Mahama. Yɛte yɛhu video. Ɛkɔ wie aseɛ no na sɛ nipa na ɔnyɛ korɔmfo o. Nanso abufuo nti, nnipa bi gyee ne nkwa firii ne nsam gyagyagyagyagyagyagya. Ɛsiane sɛ yɛntumi nkontrol yɛ tɛmpa, yɛntumi nkontrol nti, hwɛ nneɛma a ɛtumi toto yɛn. Hwɛ yɛtumi kum obi because of abufuo nti. Kejetia, ne yɛ pae korɔmfoɔ korɔmfoɔ korɔmfoɔ. Nipa no onim ɔnhwehwɛm because of yɛwia ne pɛn. Enti ɔtee korɔmfoɔ no, ne bo afu. Ebi koraa na ɛnyɛ saa nipa no na ɛfaeɛ. Wobɛhu a na yɛakum saa nipa no. Circle esi, Kumasi, Kejetia esi, baabi bebree esi. Wote aseɛ? So obi awia w'adeɛ mpo a wakye no no. wei na ne tumi ka kyerɛ sɛ memfa deɛ mmɔ saa asum asi wɔ atiri mu nkum wobɛn sɛ ebi nso tumi kasa kyerɛ sɛ gyaa no na fa ne kɔ fa ne kɔma asraafoɔ adeɛ bi a obi bɛyɛ obiara woyɛ obadwemba anaasɛ woyɛ obi a wotie mi a wo voice wo inner voice ɛkasa kyerɛ sɛ adekode afa yɛ nipa na nsa na action no watumi akɔyɛ nti ɛyɛ a momma yɛntie yɛ inner voice na ɛyɛ a momma yɛntie positive no because wohu sɛ ɛsono sɛ obi atwe tuo sɛ ɔbɛku mu fa no sɛ akorɔmfo aba wo fie na watwe tuo ɔde aku ebi ɔde abɔ ɔyere ɔde abɔ ɔba bi na wowɔ tuo no bi a wobɛtumi de adefend yourself ɛno woku sɛ nipa no a you have act for yourself wote aseɛ sɛ ebi a ɛɛ sɛ wotumi ɛɛ wogye wo ho anaasɛ woko agye wo ho ɛno no ne action no nyɛ sɛ wobɛnya wom abufuo no ka kyerɛ sɛ menku nipa no ma nipa no nku no ɛɛ sɛ wotumi protect wo self defense wote aseɛ ɛno no deɛ yɛwɔ nneɛma bi a instant acting yɛwɔ nneɛma bi a yɛwɔ no sɛ ɛyɛ sɛ wɔ ate but ɛnyɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɔde to n'akoam te sɛ sɛ dɛ mekyerɛ ɔmu no a sɛ korɔmfoɔ ba wo fie na sɛ watoto adi ka aku yere waku ba next wapoma tuo no de ba so a wo nso kita tuo a wobɛtumi de abɔ no aku na ɛyɛ sɛ wotumi finish sɛ nipa no because self defense no deɛ ɛho hia yɛwɔ nneɛma bi a yɛ ate Straight up, ɛnu nkwan sɛ wotwɛn. Sɛ ebi a, ɛɛ meretwɛn na ɔkorɔmfoɔ no nto tuo ne mmɔ me. Ɔbɛto akum. Nti ɛyɛ sɛ wotumi ɛyɛ ma no, ɛma ne kɔ. Sɛ wowɔ opportunity anaasɛ nneɛma bi a ɛtumi sɛ baabi a wowɔ no anaasɛ baabi gyina pɛn no a wogyina so no, nipa no ntumi nku a, ɛno no koraa no, yɛwɔ baabi bebree a wobɛtumi de aprotect wo ho a, ɛyɛ sɛ wotumi protect wo ho na woma mmara no ɛne yɛ dɛn ɛne ne di. Momma yɛntie yɛ inner voice na yɛmfa nkontrol yɛ temper. Sɛ wakɔto sɛ obi ne yɛfrɛ ne sɛn, wo kun hyɛ dɛm, wo yere hyɛ dɛm, fitin yɛ a etuo peepeepee, mmara ɛne wo bɛdi. Ɛkwan bi a ɛsɛ sɛ wode Wode saa nipa no fa so no, ɛyɛ sɛ wode no fa mmara kwan so. Obi awia wo sika mpo a, ɛyɛ sɛ ɔde no fa mmara kwan so. So obi de wo ka mpo na wokɔgye a, ɛyɛ sɛ ɔde no fa mmara kwan so. Sɛ ɔne wo kun te, wo ne wo yere te, na sɛ ade na ɔyɛ wo no ɔmpa a, ɛyɛ sɛ ɔde no fa mmara kwan so. Ɛno nti na abusua mu na ɔkɔgye awareɛ no, ɛyɛ sɛ ɔkɔbɔ n'abusuafoɔ amanneɛ. Wote aseɛ? Na sɛ ɔkun deɛ, watwe biribi sɛ ɔbɛku a ɛyɛ sɛ yɛfrɛ no sɛn self defense ɛtumi ba mu woma yɛhu kwan yɛ ɛbɛfa so ɛbɛ control yɛ temper ɛku nipa ɛsɛe nipa ɛgye nkurɔfoɔ nkwa ɛfiri wiase hwɛ anaano yɛ ɛkɔhwɛ video bi a ɛkɔhwɛ sɛ ɔsrɛni akye obi Esiane sɛ abufuw a ɛwɔ saa ɔsraani mu no nti no, watumi de ne kotodwe kɛkɛ atumi amia obi. Nipa no repɔ mo kyɛw sɛ, o, munnyaa me na mintumi nhome. Still, abufuo nti o. Asraani no wamfi de ne kotodwe mia ne kɔn ama nipa no, ɛnɛ wahwere ne nkwa. Hwɛ nneɛma a Boys a wɔn nso wɔn nte aseɛ hwɛ deɛ wɔn asɛe no wɔ America man mu. Wɔn ahyehye dan, asɛsɛ nneɛma bebree. Nipa baako pa a wawu no. Anaasɛ ɛsiane sɛ yɛntumi ankontro yɛn abufuo nti no, ɛtumi destroy nneɛma bebree. Ɛno nti na ɛka ɛkyerɛ adepa. Ɛyɛ a metaa tie no, wɔse momma bɔne mpem baabi a akodu, anaasɛ ɛmpem baabi a apem. Ɛɛ, mo somfo Bob King, ɛɛ, meda mo nyinaa mo ase. Mese ade no, sɛ yɛamfa ansoma wo a amfiri soro a, wontumi nyɛ. Wohu video yi a, na wahyɛe. Momma yɛntutu yɛn ho fo. Hyɛ mo adamfo bi na ɔno nso ɔntie bi na ɔnhwɛ bi. Wo deɛ, nneɛma pa no a ɛwɔ mu no, twe firi mu. Ɛnyɛ ne nyinaa na w'ani bɛgye ho, nanso wohu a, wɔ so anaasɛ fa kɔ ma wo nnamfofoɔ, ɛɛ, wɔn ntumi nhwɛ bi na wɔn mfa mu afutuo. Wokɔ me page a ɛyɛ Bob King TV, wokɔ Facebook a, me din de Kingsley Twum, anaasɛ ɛɛ, YouTube Bob King TV, mesan wɔ YouTube nso. Ɛnyɛ sɛ viewers bebrebe, me YouTube, me ne wɔn nyɛ adwuma biara, anaasɛ sika bi na mepɛ firi ɛɛ. YouTube, nanso sɛdeɛ adom a Nyankopɔn ɔde adom yɛn no, ɛsɛ yɛtumi ɛka na amanfoɔ nso nyɛ ɛso mfasoɔ. Wonim sɛ abufuo ɛwɔ wo mu o, nanso kwan bɛn so na wofa a wo control no ɛde yɛ ade papa no? Ɛnyɛ sɛ da biara abufuo nti nnipa bebree akɔtena nsamampɔ mu, ebi da prison, ebi adi dɛm. Wonim deɛ abufuo tumi de wo kɔdu. Momma yɛn nsua deɛ ɛfiri saa message wei mu. Ɛnyeɛ pɛ ne a ne yɛde nsɛm ɛbɛto dwa. Sɛ Nyankopɔn amfa ama wo a sɛdeɛ medii kan kaa yɛn, wontumi nka ho video no a ɛyɛ ana wahyɛ ama onamfofoɔ nso atumi ahwɛ bi afa mu aba. Montwe nsɛmpa na ɛwɔ mu no na momfa mmɔ mo ho bra. Ɛɛ mo somfo Bob King, m'ano asi meda mo nyinaa mo ase.